Nsellmilkom illum l-aħħar puntata ta' din is-serja ħanaraw nkomplu naraw il-ħidma tal-assoċjazzjonijiet affiljati mat-tradizzjoni, il-familja u l-proprjetà fuq livell internazzjonali. Dan huwa kien isu rapport ħanajdok parti minn sensja ta' rapporti u li għalqu fl-2021. Minn dakinhar baqgħu baqgħet sejra l-ħidma ġifieri affarijiet jibqgħu għaddejjin. Miegħi bħas-soltu għandi l-Sur Filip Bit, il-President tal-Assoċjazzjoni Maltija għat-Tradizzjoni Nisranija, Pro Malta Kristjana. U llum, f'din il-puntata ħa nkomplu naraw il-ħidma fuq livell internazzjonali ta' dawn l-assoċjazzjonijiet. Tajjeb li ngħidu xi wħud minnhom aħna nafuhom, jiġifieri xi wħud min-nies li taraw attivi ehm, fosthom tal-Olanda li minkejja l-fama għandu l-pajjiż u minkejja l-kultura Eh, pratikament pagana, ħana jdu jek għandu dak il-pajis, l-assoċjazzjoni eh, bħal tagħna hija b'saħħitha ħafna u għandha numru ta' żgħażagħ kuraġġużi u kif ukoll numru ta' nies li jgħinuhom sew fil-ħidma volontiera kif ukoll anki jgħinuhom finanzjarjament jiġi biex ikomplu l-ħidma tagħhom. Ħana raw anki l-rappreżentant tal-Iżvizzera U hemm numru oħrajn, speċjalment il-Brażiljani, l-Ekwador, li għandhom kuraġġ kbir. Il-membri tal-Soċjetà tal-Ekwador huma l-iktar kuraġġużi li qatt iltqajt li nista' ngħid li iltqajt magħhom. Jgħixu f'periklu kbir, speċjalment minħabba l-bosta klikek ta' ta' gwerillieri, traffikanti ta' droga, anki kien hemm mument fejn kien hemm il-gvern kien qed jieħu direzzjoni verament eh, ħażina ħafna, mhux qed ngħid issa qegħdin ġenna tal-arta, ġifi ma għad hemm inkwiet kbir, ma dawn ma ddejqux joħorġu jaffrontaw u jiddefendu l-verità nisranija. Ġifi u anki rċevew teddit, anki tal-Olanda rċevew teddit kbir, anki għamlu ħsar fuq il-proprjetà darba ħalqulhom van, per eżempju, Eh, anke attakkawlhom il-kwartieri tagħhom, imma jibqgħu għaddejjin jiddefendu dak li jusew. U ma sors ta' ispirazzjoni meta tqis ħafna minnu ma żgħażagħ teenagers u forsi early 20 sa ngħidu hekk, imma ma jibżawx u jaffrontaw daw l-isfidi. Issa nħalli fidejkom taraw mbagħad niddiskutu jiena u Filip fuq dak li ħankunu rajna u nasiltu x'essibijiet.

A day that waits not so much for us to crush them, but to crush ourselves in the clash against their ranks. De encontros fidelis deles, pactos em pactos. Tajb, kif rajna, rajna il-ħidma tal-membri ta' dawn l-assoċjazzjonijiet madwar id-dinja Ħafna drabi jkun hemm konfrontazzjonijiet kontrihom, ma ħafna drabi jkun hemm nies li juru apprezzament ukoll, ġifieri ehm, mhijiex biss eh, negattiva l-ħaġa, mhux eh, isu d-dinja kollha ħżienet, hemm hemm tajjeb u kif rajna l-iskop u li eh, kemm jista' jkun iwaqfu l-firxa tar-rivoluzzjoni ehm, u kemm jista' jkun idawru l-perkors. Issa x'jagħmillu kuraġġ? Ħanejdlek, meta tara d-dinja kollha qisu donni u ħażen u mhux ħażen u tgerfix u rajna ħafna, ħna ġifieri anke hawn Malta ma ta' bar minn Malta anki tanki tix biżet tix għall-aħbarijiet. Ehm, Kultant jaqbdek it-twewwir, l-affarijiet li qed jiġru madwar id-dinja. Ħafna drabi l-affarijiet tajbin, il-ħidma ta' nies tajbin li waqfu dan il-ħażen ma tiġix rapportata. Imma Filip, xi għamillu kuraġġ qudiem din anki il-blackout tal-medja fuq il-ħidma ta' nies bħalna għax ħafna drabi il-medja, il-mainstream media, tagħmlilna blackout mm. totali u u ġili apertament jgħidu l-ek, eh, tajba minnom editur ta' gazzetta lil xi ħadd li nafu li ma li staqsih hekk qallu l-Malix ma qallu għax jiena żment li ħankun jiena għadu tu dawk ma dak ma jitilgħux.
Ma nippubblikalhomx l-artikli tagħhom. Din hija xi ħaġa li dawn l-assoċjazzjonijiet kollha jsibu f'pajjiżhom. Fejn it-taparsi mainstream media fejn iħdu Malta bl-Ingliż u bil-Malti, bl-ebda mod ma jridu jagħtu ehm, ehm, jagħtuna spazju biex ni... Mela aħna x'namlu ta' Promanita Kristjana? Namlu eżattament l-istess ħaġa li għamlu l-assoċjazzjonijiet għad-difiża tat-tradizzjoni familja proprjetà f'dawk il-pajjiżi kollha. Namlu kuntatt dirett mal-persuni fit-toroq, mela namlu kampanji pubbliċi. U fil-kampanji pubbliċi inqasmu l-fuljetti kontra l-abort, kontra d-divorzju, kontra t-tifrik tal-familja, kontra l-ġender. Tiri, kontra l-immigrazzjoni diżordinata tal-massa, kontra dak kollu illi jrid ikisser is-soċjetà tagħna. Imma meta nagħmlu l-kuntatt dirett man-nies u nitkellmu u anki ehm, jiġu nies u jkollhom idea totalment differenti, ma meta tispiċċa l-konverzazzjoni għajdu għara daw il-punti li semmejt laqas jaddu li minn rasi, jamlu zenz daw il-punti. Iġveri, Inti tagħmel bypassing tal-imsejjaħ mainstream media bl-istazzjonijiet tat-television tal-istat u l-oħrajn kollha. Meta tagħmel kampanji pubbliċi u mass mailing lin-nies, meta tagħmel mass mailing lin-nies ikunu korrespondenti tiegħek, ikun hemm ċertu kuntatt bejn l-assoċjazzjoni u bejn dawk in-nies illi għadhom fidili lejn id-duttrina tradizzjonali kattolika, plus imbagħad irridu nżidu dawk il-kampanji pubbliċi fit-toroq, fil-pjazet, fej inti ehm, toħroġ u turi l-ideali tiegħek u tajt isma' hemm bżonn illi din il-liġi nwaqfu din il-liġi intrinsikament ħażina, eċetera, ċe bħal liġi tal-infrizar tal-embrjoni biex ma nsemmix oħrajn. Tajjeb, hemmhekk, hemmhekk meta tagħmel il-kuntatt dirett man-nies tara r-reazzjonijiet u ħafna drabi, ħafna drabi, bħal meta morna għaw, għax għamilna kampanja, il-maġġor parti tar-reazzjonijiet tal-nies kienu pożittivi. Pożittivi. Pożittivi. Eh, ma rridux nidġu bl-idea illi il-poplu Malti ġi brainwashed kompletament mill-medja, eh, mill-taparsi mainstream media, illi kullħazza liberali xellugi antikattoliku, antifamilja u dawn l-affarijiet, għax inti meta għamil dak il-kuntat personal ma' nies, u mbagħad toħroġ ir-reazzjoni. Fil-fatt, fil-fatt minkejja eh, diffikultajiet li aħna stess li sibna, per eżempju, anki kultant avers ta' temp, per eżempju, nagħmlu kampanja fis-sajf, dik is-sħana, dik ix-xemx, jew inkella ġili naf kun imur f'posti fika mit-traffiku dan kollu, dejjem insibu insibu min jaf jitkellem magħna, jidjaloga magħna u eventwalment anki jiġi jaqbel magħna jgħid nisma' dan l-affarijiet naqbel magħkom jew jew dal-affarijiet qatt ma rajthom u kellna ħafna ħafna stejjer. Ġieli kellna xi nies li ma jaqblux. ħalli tħaddet id-dritt, qatt ma kellna xi nies, xi darbtej kellna inċidenti, jekk xi ħadd li kien pereżempju darba kellna inċident persuna privat tattakka l-istatwa tal-Madonna waqt konna ngħidu r-Rożarju. U ir-reazzjoni vjolenti tal-liberali u tax-xellugina trid tistenniha. Però aħna bħala kattoliċi tradizzjonali ma trix tinżel il-level baxx u vulgari tagħhom. Ġifieri jekk jiġu wiċċ imwiċċ miegħek jibdew jinsolentawk u jobsqulek u jidaw u jużaw da faħxi u kliem oxxen, inti trid tirribatti l-argumenti tagħhom b'mod kalm, bil-korteżija imma b'fermezza, fermezza importanti. Jiġifieri dak hu l-Kontrorivoluzzjonarju Kattoliku illi jirribatti l-ideat żbaljati tax-xellug u tal-liberali. U hawnhekk toħroġ ħafna anki ċertu kwalitajiet li l-Kattoliku, speċjalment l-irġiel Kattoliċi li ħafna drabi llum il-ġurnata jsir ħafna attakk fuq l-irġiel, fuq il-maskulinità, fuq il-kwalitajiet tar-raġel, imma li raġel Kattoliku aħna bħala aħna Irġiel, ġifiri, ma nafx ikun ser nisa, ma bħala daħna irġiel.
Hemm raġuni għalfej l-apostolat tagħna fis-soċjetà il-membri tagħna huma rġiel biss. Eh, is-serjetà titlob u anke meta tagħmel kampanji pubbliċi fejn tissogra li tara forsi anke ħajtek. Ma rridx li jkollna nisa jagħmlu kampanji pubbliċi u jiġu aggrediti. Però nisa jattendu fl-attivitajiet ta' pereżempju ngħidu Rużarju jattendu nisa. Eh, jappoġġawna ħafna ħafna eh, ħafna modi. Imma meta niġu għal kampanji pubbliċi, imma għaliex niżogra, Il-ħajja ta' sinjorina jew ta' sinjura. Eżatt. U l-front line. Eżatt.
U mela kif edna ħafna drabi aħna bħala l-kwalità tagħna ta' rġiel kattoliċi tidher meta ma nagħmlu kuraġġ. Il-mudell li kien jaspira lih Plinio, li kien jixbaħ ħafna l-mudell tal-kavallier kif ukoll tal-kavallier medjevali, speċjalment l-ordnijiet bħalma kienet l-Ordni ta' San Ġwann, kien mibni fuq il-kuraġġ, fuq l-irġulija, u ħafna drabi din ħaġa ssibha anki mhux biss fl-għaqdiet ta' Malta, ma anki fl-għaqdiet ta' barra minn Malta. Mm. Allura, dil-komunanza bejn ta' għaqdiet, jina dejjem ngħid Il-TFP, il-Tradizzjoni Familja Proprjetà, ma l-eqreb li l-ordnijiet reliġjużi tal-kavallieri li kien hemm fil-Medju Evu, fis-sens li dawk kienu jiddefendu l-fidi bix-xabla, aħna ma defendux bix-xabla, għax illum mhux iż-żmien tax-xabla, imma niddefenduha bil-rużarju, bil-kelma u bil-preżenza tagħna, bil-kuraġġ li nieħdu minn xulxin u blajnuna talla. Din x'twassal għal kooperazzjoni bejn hemm kooperazzjoni bejn pereżempju l-branka ta' Malta u branki oħrajn iva. fl-Ewropa u fid-dinja, iva. nitkellmu ftit fuq dik kooperazzjoni. L-iktar assoċjazzjonijiet li jikkooperaw magħna u jgħinuna ħafna huma is-Soċjetà Irlandiża, ċ-Ċiviltà mhm. Nisranija, TFP tal-Irlanda, dawk jgħinuna ħafna. Il-TFP Tradizzjoni Familja Proprjetà tal-Italja, l-Assoċjazzjoni Tradizzjoni Familja Proprjetà bbażata ġo Ruma, il-TFP ta' l-Olanda u l-Belġju, illi saħansitra bagħtu membri f'Malta biex jgħinuna f'kampanji pubbliċi li għamilna ġol-Belt Valletta. It-TFP ta' Franza għandna relazzjonijiet tajbin ħafna magħhom. Ovvjament mhux se jiġu jgħinuna fiżikament mill-Amerika fl-Amerika Latina, ma dejjem inżommu kontatti tajbin. Il-Pollakki kellna.
Il-Pollakki wkoll it-TFP fil-Polonja kif taf hemm żewġ TFPs imma imma t-TFPs tal-Polonja dejjem kien joffruna għajnuna ġifieri lilna. Xej, ma nix ingorru. U anki ġil li kena morna attendajna attivitajiet fejn il-tqajna ma dawn l-speċament l-assoċjazzjoni li huma fl-Ewro, li qegħdin fl-Ewro. U konna sinilu per eżempju konna morru l-Marċa Pella Vita dik il-Marċ Nazzjonali ġewwa l-Italja kontra l-abbord favur il-ħajja tat-tarbija, il-Marċa Nazzjonali per la Vida li kienet issir ġo Ruma, marċa annwali, u konna nimxu bl-istandard tagħna flimkien mal-għaqdiet kollha tat-TFPs bl-istandardi tagħhom, kienu jippretendu li nimxu magħhom ġifieri. Ħaġa sfortunatament il-Marċa Nazzjonali per la Vida m'għadhiex issir għal dawn l-aħħar tliet snin. minħabba ġlied intern fil-moviment favur il-ħajja ġewwa l-Italja. Nisperaw u nitolbu li terġa' tqum din il-moviment Opel la Vita fl-Italja jerġgħu jagħmlu l-marċa nazzjonali importantissima għal ħajja ġewwa l-Italja wkoll. Tajb li ngħidu li minkejja dawn l-avversitajiet, ah, ah, sew aħna u sew ħanejdu hekk l-assoċjazzjoni ma' fraterni magħna li għandhom Bqajna attivi fil-ġida favur il-ħajja. Ġifiri, aħna dejjem konna on the front line din il-ġlida tant importanti favur il-ħajja innoċenti. U hmm. fuq livell dini, u d-dim l-ikbar teddida li għanda l-umanità li hija teddida kontra tarbija fil-ġuf. Għalli xemmek qed isir ġenoċidju bieret
U l-ġenoċidju ilu jsir ta' Ekku, ekku. Eh, u ġenoċidju miljuni ta' trabi ma jitwildu għax jiġu maqtula. Mm. U aħna fost dawk l-assoċjazzjonijiet, mhux ngħidu aħna biss, imma aħna fost dawk l-assoċjazzjonijiet li frontliners din il-ġlieda li ħafna drabi eh, anki llum il-ġurnata qed jivvalenaw moħħ iż-żgħażagħ favorija, ġifieri Fej qabel kieku kellek tara hekk toqgħod tirraġuna għandha twerwer il kulħadd lum qed jivvelenaw moħħ iż-żgħażagħ. Aħna bħala dixxipli ta' Plinio għandna qatt naqtaw qalbna fuq din il-ġlieda speċjali. Assolutament le, l-abort huwa intrinsikament ħażin. Eh, xi ħaġa li tmur kontra l-kmandamenti tal-Alla hija tul il-qtil ta' ħajja umana innoċenti. Kważi kważi qed immorru lura lejn żminijiet pagani meta kienu jissagrifikaw it-tfal lil Molok u dawn l-allat pagani għax hekk qed isir. Ġifieri m'hemm l-ebda ġustifikazzjoni għall-abort u rridu nagħmlu minn kollox, dejjem ovvjament fl-ambitu tal-liġi ta' Alla u tal-bnedmin, biex nopponu l-abort. Dispjaċina ħafna li dik l-emenda li daħlet daħħal il-Gvern bl-għajnuna tal-Oppożizzjoni, l-iktar għajnuna stupida li kien ta' l-Oppożizzjoni, li dik l-emenda daħħal fetaħ il-bib għall-abort ġewwa pajjiżna. Ekku, fil-fatt eh, Promanta Kristjana flimkien ma' baqdiet oħrajn konna l-uniċi li opponejnija din li ġużu ġurnata kien hemm nies li dak iż-żmien forsi qablu magħha, speċjalment nies li Kienu għalunna għal nisma kelkom raġun. Iva.
Għalu le le dik l-emenda mem xej ħażin mm. huwa tajjeb u da issa fl-aħħar qed nirċievi rapporti minn membri stess li daw jgħidu li sma kelkom raġun ta'. Ekku, ġifieri ġi aħna bla kompromess bej tidħol il-ħajja, issa musaqditu fid-dettal tagħha, nafu li Malta dejjem il-ħajja tal-om kienet protetta, l-argument li biex insalvaw il-ħajja tal-om qatt ma kien japplika Malta għaliex il-ħajja tal-om dejjem ġiet protetta u ġiet salvata u ċertu ċertu miżuri liġi kif kienet hawn Malta kienet salvat il-ħajja tal-om u salvat il-ħajja tat-tarbija. Aħna dejjem favur il-ħajja, speċjalment qabel it-twelid, ovvjament ħajja tal-innoċenti u ġifieri u anki aħna nemmnu mal-kmandamenti, ma illum il-ġurnata Tisma' ħafna nies jgħawġu dawn l-affarijiet. Aħna bħala assoċjazzjoni, sew fuq livell nazzjonali sew fuq livell internazzjonali, irreżistejna u nibqgħu nirreżistu dan l-impuls. Fuq livell dinji kien hemm reżistenza anki kontra abbużi illi saru fil-Knisja u aħna bħala Kattolċi ħadna kontrihom tant l-Assoċjazzjoni tal-Tradizzjoni Familja u Proprjetà flimkien ma' persuni u movimenti oħrajn kienu lejli is-sinodu tal-Amazzonja għamlu konferenza u Filip int kont attendejt. Iva, kien hemm ċerti skandli li saru dik il-paċamama li daħlu ġewwa l-Vatikan li hija għandi nifhem li xi divinità pagana. li anki bdew jitolbu quddiemha u jagħmlu l-inċens u dawn l-affarijiet, is-Sinodu tal-Amażonja sfortunatament ma ġabx riżultati tajbin għax l-iskop kellu jkun l-evanġelizzazzjoni tal-Indjani u tan-nies indiġeni li jgħixu fl-Amażonja ġewwa l-Amerika Latina, speċjalment fil-Brażil. Mhux ikollok isfijiet Brażiljani Illi jiġu jiftaħru, literalment jiftaħru ta' Ekku. jiena għat ma' mit persuna waħda li kemm ili jisqof ġo da' dioċesi. U dak kien ilu jisqof 20 sena. 20 sena. E tajjeb mela nżommu n-nies indiġeni f'dak l-istat primittiv ta' barbarizmu u ta' u armenek ta' paganizmu u ma tmux tevangelizzom.
U xi ħaġa li kienet inkwetanti li fil-waqt li għadha jessinodu bda ħirġin ċertu fatti Ehm, anki minn ġurnalisti sekulari, illi 80% tan-nisa l-Amazonja kienu qalbu evanġeliċi. Iva. Għax il-Knisja Kattolika ma kienx preżenti. Għażlet li ma tmux. Le, għax sfortunatament fil-Brażil, din qalu li kemm il-darba ħbib tiegħi Brażiljani, ħafna mill-Brażiljani qalbu u saru protestanti evanġeliċi, qalu għax aħna mill-Knisja fejn s-sadaw kollha twildu kattoliċi, Aħna tlabna rivelazzjoni, minflok rivelazzjoni tawna rivoluzzjoni. U allura ħammorru li knejjes protestanti fej iktar jenfasizza fuq ħtieġa ta' konverżjoni, illi kollok Alla f'ħajtek, eċetera, eċetera. Hija traġedja kbira. Ekku, huwa traġedja kbira.
Jidir li kien hemm artiklu Mrs. Wallana fuq l-Economist laqas fuq il-Wall Street Journal. Ġed nitkellmu fuq ġurnal sekulari, hemm illi dana il-ġurnalist mar blokka bini enormi li bnija saċerdot, speċi bnija x'kien hemm nies li kienu foqra, u mbagħad in-nies ġol ta' dil-blokka kollha kienu evanġeliċi u meta staqsihom għalulu għalu liva għalu il-fader tagħna l-bini però il-pastor tagħna l-Kristu. Meta xogħol il-fader kien qed jagħmel il-Kristu. Ġifieri, anke jekk qed jagħmel opera ta' karità, hawnhekk hawnhekk nixtieq anke nagħmel appella mhux kull ħaġa, hawn Malta qisu donnu anke fuq il-medja, Marru l-missjoni u x'għadu jagħmlu? Marru jgħinu s-sors soċjali. Il-missjoni tmur ixxerret il-Kristu u San Pawl qed jiena nagħlem il-Kristu dan imsallab. Mela jekk inti mhux se tgħallem il-Kristu, meta qed tagħmel missjoni, qed tagħmel xogħol soċjali, xogħol filantropiku, ma kien nisate jagħmlu xogħol filantropiku ta' ġri Jiġifieri l-filantropija mhix ikkonfinata għal min nisrani. L-iskop tal-filantropija nisranija li mhux biss tgħin il-ġisem ma fuq kollox tgħin is-salvazzjoni tar-ruħ. Fil-fatt is-salvazzjoni tar-ruħ tiġi qabel is-salvazzjoni tal-ġisem. Ekku, ekku.
Dik hekk kienet u jekk tgħallem il-Knisja. Ekku, jekk naraw l-istorja tal-Knisja l-missjunarji nsar li bnew ċiviltajiet sħaħ l-Amerika Latina kellek eh, fis-seklu 17 u 18 il-Ġeżwiti kienu saħansitra bnew l-lum hemm pajjiż ismu l-Paragwaj li ħolquh il-missjunari mela. billi kollox. Eh, dawna bnewhom iċ-ċiviltà imma tawhom il-Kristu. U l-impuls revoluzzjoni fil-Knisja li jissapara żewġ affarijiet un bat ibiħa bħala bħala missjoni di. Mhm. Allura, għaliex bħala nsara minkejja dawn il-kurventi mhux tajbin li qed naraw. Nemmnu li ħan irbħuha din il-ġlieda fis-sens kontra r-rivoluzzjoni. Minn kell il-fatt li tara l-Knisja timbotta kontra kultant, anke elementi fil-Knisja, mhux il-Knisja kollu, ovvjament. Minn kell tara d-dinja sekulari, l-edukazzjoni maħtufa minn minn nisekul minn nis li qed jimbuttaw ċertu ideoloġiji. L-universitajiet ukoll. Eżatt. Ekku, ekku, ekku. Il-medja. U bniedem jibda jaqta' qalbu. Eh, jiena toġobni ħafna pittura hekk, ta' wieħed wieħed kruċjat xieħ ġej lura mill-kruċjata speċi isu tilef il-kruċjata u ġej lura. Toġobni ħafna x'nibda ngħid kultant aħna li nkunu fuq il-kamp ta' din il-battalja nħossuna hekk. Għaliex imma aħna nemmnu li din ħad tkun ir-rebħa l-aħħarija tagħna. Ma fimni Di għamilt li naħseb xie programm. Nirrepetuwa, ma ħattik l-istess risposta li tajtek xie episodi kemm ilu ġiex żewġ episodi ilu aħna għandna ċertezza tar-rebħa ħarija għaliex l-ewwel Sidna Ġesu Kristu qal illi l-bibin tal-infern qatt mhuma ħaj jipprevalu fuq il-Knisja. U fit-tieni net Marja Santissima ġwa Fatima qalet illi l-Qalb Immakulata tiegħi tittrijonfa. U dawk iż-żewġ wedid irid ikollna ċertezza s'issa assoluta illi l-kawża Kattolika sejra tilba. L-aħħar mill-aħħar. Issa jekk inkunu nkunu xħajjin jien biex inkunu xieda ta' dawn ta' din ir-rebħa tal-kawża Kattolika, kawża illi fl-essenza tagħha hija kontro-rivoluzzjonarja Għax kontra r-rivoluzzjoni satanika illi daħlet fid-dinja, ilu jsir fid-dinja dawn l-aħħar ħames mitt sena, sitt mitt sena, eh, jekk inkunux ħajjin, dik storja differenti. Nispera nkunu ħajjin. Nispera wkoll li anke jekk ma nkunx ħajjin, narawha mill-ġenna din ħaġa seħ. Il-bambini eh, rrit. Il-bambini rrit, mela.
U għalhekk issa pratikament wasalna fl-aħħar ta' din is-serje, wasalna llum kien l-aħħar episodju, qegħdin fi żmien eh, il-milied, fi żmien il-festi tal-milied kif ukoll qegħdin eh, f'dan il-perjodu eh, li ta' resqilej sena ġdida u waqt li li nawguraw li ħidma kontra rivoluzzjonarja mhux biss tkompli, mhux aħna nkomplu nagħmluha, ma anki intom sinjuri li segwuna bil-kelma, bl-eżempju, parir bit-talb speċjalment jitolbu għalina u għal dawk kollha li jaħdmu f'dan il-kamp, f'din għal-għalqa, u interess u segwu ħanajdu hekk il-ħidma tagħna. Nirringrazzjakom ta' kollox, ningrazzjaw koll id-diriġenza ta' dan l-istazzjon li kellha l-gost u l-pjaċir tilqana. Naħseb l-ewwel darba Filip illi f'Malta tkellimna fuq it-talim u l-idejat ta' Plinio Corredo Oliveira. Jidirlek, jidirlek. Ġifieri l-ewwel darba.
Allura